Ә безнең Алгарыш сәхнәсенең бүгенге кунагы ничә чакрым юл узды икән? Бергәләп белик. Бу егетнең ничә чакрым юл үткәнен үзең санап кара. 2015 елдан башлап ул дөньяның 15 илендә булырга өлгерә. Белеме буенча программист егет икенче курста укыганда IC программасы белән беренче сәяхәткә Һиндстанга юл тота. Шул көннән башлап аның тормышка, дөньяга карашы үзгәрә. Аралашучан, бай интеллектлы сәяхәтче Азат Кашаповны Татарстан яшьләре татар блогеры буларак та яхшы белә. Сәлам, Азат. Сәлам. Азат, иң элек сиңа шундый сорау бирәсебез килә. Менә син 15 илдә булдың дип әйттең. Нинди максат белән чыгып киттең син әлеге сәяхәтләргә? Барыбер бит инде кешенең ниндидер максаты булырга тиеш, шулай бит? Әйе. Башта Татарстаннан 7 ме 8 ме шәһәрне без э, йөреп чыктык бер проект белән Молодежная школа талант дигән. Татарстан нәрсә соң ул? Ә Татарстан нәрсә ул? Кешеләрме ул, шәһәрләрме ул, урыннармы ул? Һәм шуннан соң шул сорау туып, э, бу шәһәрләрдән теге йөреп чыккач, ничектер миңа кызык булып китте, теге күбрәк белә башладым Татарстан турында. Һәм мин нәрсәдер сөйли беләм, сөйли алам э, икенче кешеләргә дә, икенче шәһәрләрдән. Аннан соң сораулар туа башлады күбрәк итеп. Нәрсә ул Рәсәй, нәрсә ул дөнья, нәрсә ул җир шары? Кешеләр төрле җирдә ничек яши һәм инде нәрсә турында уйлый, нинди тәҗрибәләре бар аларның. Шундый сораулар туа башлагач, ну, кызык. Эчемнән шундый сораулар туа да, чыгып киясе килә, килеп тора. Гаилә бюджетын кайгыртучы буларак, сиңа шундый сорау бирим әле. Гомумән, Шушы сәяхәтләргә син каян акча җиткерәсең? Акчаны каян аласың дигән сорау бик иң популяр сорауларның берсе. Төрле программалар буенча йөрим ә, бу сәяхәтләргә. Ә, ISIC программасы булсам, булсам ул ә, обмен программасы булсам ул КФУ буенча һәм инде менә Work and Travel программасы һәм башта ничектер нинди программалар бар син үзең башта түлисең бераз итеп барасың мәсәлән америка кушма штатларына аннан соң син шунда эшләргә эшлисең акча эшлисең дә аннан соң кайтасың монда менә шул обмен буенча япониягә барган идем анда стипендиңа түгел ә тагын эшләдем дә рус телен ә, укытучысы булып инглиз теле укытучысы булып һәм модель дә булып эшләдем япониядә шуңа күрә теге төрле юлларны эзлисең ничек эшләп була димәк һәр кеше менә теләгән кеше студент Э, шушы программалар турында күбрәк укып болар инде әлбәттә интернет сайтларда бар шулай бит менә әлеге программаларның бөтен нечкәлекләре теләгән һәрбер кеше бераз гына акча кертеп шулай рәхәтләнеп сәяхәт итә ала шулай бит әйе әлбәттә әлбәттә әлбәттә һәм инде без менә мин э, дөрес әйткәнчә менә хәзер сентябрь була октябрьдән башлап да без work and travel программасын э, ачабыз һәм үземнең офисымны да ачам Һәм дә үзәге Казан үзәгендә һәм инде студентларны үзебезгә алабыз һәм инде Кушма Штатларына җибәрәбез. Алаберса бу елдан башлап һәм алга таба бу программа түгел, икенче программаларда һәм инде уку ягы да, эш ягы да, волонтер ягы да, волонтерство ягында шайтып киңәйтеп кенә барыбыз дип ышанып калам. Әлбәттә инде барлык яшьләр дә сәяхәт итәргә телидер, ләкин бер проблема белән очрашалар, әти-әни сүзеннән чыгарга куркалар. Чөнки әлбәттә инде безнең әти-әниләребез э, балалары өчен бик нык куркалар. Менә син әлеге ситуацияне ничек чыктың, ничек чыгу юлларын таптың? Менә ул яктан дөрес әйткәнче минем э, уңыш минем якта булды дип әйтеп була, чөнки бик зур рәхмәт әти-әниемә. Алар инде бик э, современный, бик э, аңлаучы кешеләр. Менә калса егетләргә җиңелрәк тору ул аңлатырга. Әйе, әйе, әйтәм бит инде шул теге сәяхәтләр белән бәйле. О, әти-әнием һаман минем якта тордылар. Алар һаман, "Е, е, шулай бар" дип, мин төрле уйларным, төрле минем теге хуплап тордылар, әйе? Әйе, әйе, шулай итеп тордылар.
Ә менә кызларга, белмим, бар инде ул ятерле, менә куркыныч җилләр дә барар. Теге кызларга бераз кыенрактыр. Ләкин белмим, төрлечә ниндер юлларын табарга кирәк, мәсәлән, дусларыгыз бармы, егетләр? Әйдә әле менә хәзер телевизор экраннары каршында утыручы әтиәннәребезгә мөрәҗәгать итәйе, балалар. Нәрсә дип әйтим? Курыкмагыз, сез балаларны җибәрә аласыз төрле илләргә хәзер бит инде безнең егерме беренче гасыр курыктырырга кирәк түгел балаларыгыз читләргә барса ул алар киресенчә күп илләрне күп телләрне өйрәнәләр күп нәрсәләрне күрәләр күп э, нәрсәләрне өйрәнәләр дип әйтеп була шуңа күрә алар үсәләр генә шул сәяхәтләрдә кешеләр үсә генә һәм инде икенче кешеләр булып кайталар
Унбиш илдә булдың, ә уналтынчы ил нинди булыр икән? Мин э, булганым юк Южная Америкада, булганым юк Австралиядә, булганым юк Африкада. Шул менә өч континентка барасым бик килә. Э, яки беренчесе Африкага бик барасы килә, чөнки ул гомумән икенче төрле икенче төрле кешеләр, икенче төрле гомергә караш, икенче төрле, белмим, инфраструктура дип әйтеп була, шуңа күрә бик кызыклы миңа шунда барып килергә, кешеләр ничек яши торган, яшиләр, э, шуларны карарга, теге, белмим, шундый теге племеналарга да кереп, алар ничек яшиләр икән, теге ул безне чынлап та бик кызык. Теге кешеләр менә хәзер без машинада йөрибез, мәсәлән, алар һаман да анда, белмим, утны, учакны табалар ничектер теге ниләрдән. Азат әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сиңа, чыннан да бик кызыклы әңгәмә булды. Ә шулай да Азат менә кайсы гына илгә барсаң да, татарның ашсуына җитәрлек ашсу юктыр ул, шулай бит? Шулай, иә.
Әле аның тортлары? Әйе, Айзилә, менә киләсе сюжетта без торт ясаучы осталар белән танышырбыз.